eh imari yangu saka kana vaida kuti titaurane tinofanira kungotaurana tonzwisisana pane kuti zvoni inini ndife kwese pane kuti inini ndife kwese its not fair imimi chiregedzai zvekutora masaids chitonge mukaudzwa kunzi ndakaita ndakatorerwa ndakachinjirwa chakati tipewo screenshot nezvakachinjwa zvacho ndozvinoita munhu ane nyaya kuti ngotaura kuti ndakabirwa ndakachinjirwa madetails uripi So today I'm here with the story of Mofu and Chipo nyaya yanetsa mumastreets nyaya yatendera mastreets nyaya yakatanga kupisa yesterday night musi wevhale nyaya yashupa nyaya yatendera so Chipo is currently accusing Mofu wamadam boss kuti vakamubira page ofuti nyaya iyi yakambotaurika kumashure I don't know kuti sei yakazonyararwa what happened chii chakanyatsa kuitika but then chipo ari kucomplaina ari kuti mhofu vakati eh, papeji ndakukumanitizira peji ndii ndaa manager wako saka techisplita tese mari and then toita half half mhofu bva vaisawo madetails emumwe munhu anga ari kuuk mari bva yatanga kupinda imomo chipo didn't get a dollar up until today azopiwa 700 years nemunhu ane madetails ari kuuk but then mofu is benefiting but kuti vachigadzirisawo kusaidi kwachipo is not uh, clearing anything saka let's hear from the horses mouth i want you guys to hear from chipo and then after you hear from chipo you then listen to mofu to analyze toona kuti between the two who is acting fishy between the two because nyaya iyi ane nguva yakareba ichingotenderera ichingotaurwa but pasina chiri kugadziriswa saka let's hear from the horse asi vakatobhadhara munhu munhu wachona akatouya akatondiudza wavakaudza kuti handituke nini achitaura ndodanana nemurume wavo kana uchinamata mwari the truth will always come out chokwadi chinongobuda ende handidi kunyepa ende chinobuda at the right time chandakatadza inini handichizive munonditi ndinovateedzera pamwe ndo zvinovarwadza amowadikani handingateedzere kufanana handingateedzere mm, ndakuita kadhori kamuromo muhombe wani handisi kumboteedzera ndiri kuitawo zvangu zvinoenderanawo neupenyu hwangu i was once a maid and ndinofarira kuacta ndiri maid saka handizoziva hangu kuti mhosva yangu inini chaiyo chaiyo iri papi ende ndakanyanyotadzei vari kuzvinzwa ava vanenge vachitofolowa everything there's no need for me to tag them handina kana chandombovategera this is my page zvekuzonosungiswa achinzi akataura zita rangu pakandinyora akaita sei kana live iyoyi vakaiona kana vaida kuti titaurirane vanouya totaurirana tese tiri vanhu vanouya totaurirana tiri vanhu ndonzwisisa kana vachindipawo mari yangu vondipa kabhozi ndiye ndichitoida imari yangu yandiye ndichitoshandira ndiye ndichitoshanda e eh, imari yangu saka kana aida kuti taura nditofanira kungotaurana tonzwisisana pane kuti zvoni inini ndife kwese pane kuti inini ndife kwese its not fair imimi chiregedzai zvekutora masides chitongeyo nyaya sezvairi help me im speaking out right now i need your help ndinokufadzaiwo wani musandiisire mutsaga musandisiye ndiri ndega kundiisa mukona kuti nditye tese tinokunakidzai titongei zviri fee tigadzirisei kana muchitigadzirisa so that izvi zviregedzwe izvi kuchaya mumwe munhu achaitwa the same thing yandaitwa i ndakafona inini ndakafona but fone number dzangu hadzina kudairwa handizive pamwe havanawo number dzangu but hadzina kudairwa bcause ndakaona kuti ndikafonera murume wavo ka zvinotanga futi kubuda kunzi chipo ipfambi remember makanditi pfambi facebook yese ndichingoti ndikaposta zvonzi hure ramhofu pamwe nditonditi hure ramhofu nanhasi but mwari vanoziva chokwadi naivo mhofu nemukadzi wavo vanoziva chokwadi kuti iwill never do that I'll never and handife ndakaita pfungwa dzakadaro dzekuti nditore murume wemunhu no no no no no why would I, why would I do that to her vakanditadzirei chavakanditadzira but kuzodya mari yangu three years at least ivo dai vanga vakangonditaurawo neni kungoti orit since ndakaisa madetails ehama yangu iyo ngatichiiteyo mari kana hafu hafu zvaiitaka taingodya tese half hour patone time yandakatumira keti mascreenshots panga paine 1600 1600 and something dollars mukunzwisisa 1600 something dollars yenhingi yepeji saka zvimwe zvinhu zvekutiwo kana muchikwanisawo kutibatsirawo kunyange vamwewo vane mabig platforms please inini i need your help madetails akabviswa madetails akabviswa madetails avo akabviswa akabviswa um, last week akabviswa ndakatobhadhara futi mari yacho nekuti patobviswa ndakatobuda mari 300 dollars kuti madetails waye abviswe because ivo havana kupa access munhu uya uya vakangoisa madetails asi havana kumbomupa chi madetails apiko madi kuti tipe screenshot yemadetails acho koi munongoudzwa zvinhu zina humbowo seko muchingobhilivho zvimwe fungaiwo kani brain hazichandere mukaudzwa kunzi ndakaita ndakatoerwa ndakachinjirwa chakati tipawo screenshot yezvakachinjwa zvacho ndozvinoita munhu ane nyaya kotongotaura kuti ani ndakabirwa ndakachinjirwa madetails uripi tokuchinjira madetails uripi tine mapeji ane mamillions of views millions of followers tozogoba asha ah, chimbomira izvozvo Hatina kana utsinye nevanhu izvi tinobatsira vanhu vakawanda izvo. Toitireiko utsinye? Why should we do that? Munhu kana aita content yake inogomubhadhara tinobireiko? Hatitombozvizive zvemapeji ekumanija totoitawo zvimwe life izvo zvisinei nezvemapeji izvi. Tinei nazvo zvemapeji izvi. zvenyu zvekuswera muchinyeberana two years mna chibiro angonyarara aneko kupusa kwacho munongobvumawo zina basa imimi ndimi makazungairawo futi vamwe mune muchingobhilivha zvinhu zvakadhakwa kudaro zvisina kana evidence saka next time fungai pfungwa ngadzishande pfungwa ngadzishande please kushanda